Ez Xwedê meraq dikim. Xwedê kî ye? Xwedê dişibe çi? Xwedê çi dike?
Mirovên bi her şiklî ji min re qala Xwedê dikin. Ji min re ramanê xwe yên di derheqê Xwedê de dibêjin. Nêrînên xwe yên di derheqê Xwedê de dibêjin. Heta kesên ku bi Xwedê bawer nakin jî wekî ku gelek tiştên wan ên di derheqê Xwedê de hebe xuya dikin. Xiristiyan dibêjin ku Xwedê pîroz e. Dibêjin hêza Xwedê têra her tiştî dike û Xwedê hezkirin e. Ew behsa hukm û rehma Xwedê dikin. Dibêjin Xwedê afirîner e, afirînerê her tiştî ye. Ew dibêjin Xwedê yek e.
Lê belê kurê Xwedê heye û ew jî Îsa Mesîh e.
Ku wisa be wateya vê çi ye? Gelo kê vî fikrî kiriye şewan?
Em tenê bi Xwedayekî, yanî Bavê Pîroz, Afirînerê her tiştî, ên ber bi çav û ên ne ber bi çav û tenê bi Rebekî, bi Îsa Mesîh bawer dikin.
Ev der Gola Îznikê ye. Li bakurê Tirkiyê, başûrê rojhilatê Stenbolê û bi erebeyê kêm zêde bi qasî rêya çar saetan dûr e. Di bin ava vê golê de bermayiyên Qesra Senewtoyê hene. Hezar û heft sed sal berê, di nêzîkê dawiya bihara sala sê sed û bîst û pêncan piştî Zaynê de yek ji konferansên herî girîng ên pêşengên dêrên xiristiyanan li vê qesrê hate lidarxistin. Di dawiya vê civînê de wan metneke gelekî girîng weşandin. û ev metna ku rojên yekşemê li Dêrê tê xwendin hê jî tê dubarkirin e. Konseya Îznikê di sala sê sed û bîst û pêncan de civiyaye. Ev konseyeke ji bo psîkoposan bû û ji her derê împaratoriyê hatibûn vexwendin. Em di wê baweriyê de ne ku nêzî du sed û pêncî psîkopos beşdar bûn. Raniya wan dêrên Rojhilatê temsîl dikirin. Ev civîn weke yekemîn civîna ekumenîk e ku him xiristanên Rojhilat him jî ên Rojava dihewîne. Hin kes dibêjin ku xiristiyanî li vir li Îznîkê bi navê xwe yê bêrên li Nisayê dest pê kiriye. Hin kes dibêjin ku cihê navariko Kitêba Pîroz hatiye berhevkirin ev konse ye. An jî dibêjin ku di derheqê jiyana Îsa Mesîh de tenê çar çîrok hatine hilbijartin û gelek çîrokê din jî ji bo tunekirinê hatine veqetandin. Lê belê ev gotin ne rast e. Ev mirovên ku beşdarî konseyê bûne xirîstiyanên li vir nafirandine. Li vê herêmê ji mêj ve kêm zêde sê sed sal berê xirîstiyan jiyane. Pirtûkên Kitêba Pîroz bi navê xwe yê din peymanan û du sed û pêncî salan zêdetir bûye hebûne. Na. Armanca vê konseyê amadekirina daxuyanameyeke ku baweriya xirîstiyanan a di derheqê Xwedê de ji bo bikaranîna li dêrên hemû deveran hatiye amadekirin.
Erka herî kevn a daxuyanameyên baweriyê bi îhtimaleke mezin bi weftîskirina xrîstiyanan ve tekîldar bû. Bi gotineke din tekîldarê qebûlkirin û bilêvkirina baweriya bi Xwedê û bi Îsa Mesîh a kesekî di seremoniya weftîzê de bû. Daxuyanameya baweriyê ya Îznikê wekî manîfestoyekê bû. Bersiva pirsa xrîstiyan bi çi bawer dikin hatibû dayîn, ev xulaseyeke ji sed pê vê kêmtir bû. Em tenê bi Xwedayekê, yanî Bavê Pîroz, Afirînerê her tiştî, ên berbiçav û ên ne berbiçav û tenê bi Rebbekê, bi Îsa Mesîh yekane kurê Xwedê bawer dikin. Civîna li Îznikê bi armanca ku baweriya Xiristiyaniyê ji doxtirînên şaş biparêzin hate wildarxistin. Beşdarên vê konseyê hişk eşkerî dayî biryara xwe ya mihefezekirina fêmkirineke arî ya doxtirînên Kitêba Pîroz bûn. Daxuyana me ya baweriyê di heman demê de mîna çîrokekê bû, Wê ji mirovan re çîroka bêdawî ya Xwedê ew kî ye û wî çi kiriye vedigot. Çîroka di derheqê mirovekî bi navê Îsa de vedigot. Kokên bawerî ya Krîstiyaniyê di dîrokê de reh dane û her wiha koka kesayeta Îsa Mesîh jî di dîrokê de radiweste. Em dizanin ku Îsa Mesîh nêzîkî du hezar sal berê li bajarê Betlehemê yê Cihûdiyê hatiye dinê. Îsa Mesîh di zarokatiya xwe de bi malbata xwe re weke penaber hatibû Misrê. Ev bûyer jî bêguman ji hêla gelên li Misrê ve bi germî tê bibîranîn. Em dizanin ku Îsa Mesîh bi dê bavê xwe re weke penaberekî berê xwe dide Misrê û piştre dîsa vedigere bakurê Îsraîlê, cihê ku piraniya salên xwe yên aheltiyê derbas kirine. Û piştre Îsa dest bi xizmeta bo xelaskirina gel dike û li navçe û gundan digere û di derheqê hukimdariya Xwedê de weazan dide. Îslam ne tenê di nav gelê cûhiyan de lê belê di nava hemû gelên ku li derdorê dijiyan de jî gelekî dihate naskirin û heskirinê. Her wiha bê guman ji ber mucizeyên wî ew gelekî dihat naskirin. Îsa bi hêza xwe mirî ji gorê re radikirin, nexweş pak dikirin û zikê birçiyan têr dikirin. Ev bûyer di nava civateke biçûk de û li cihên derdorgirtî nediqewimîn, berava ji vê yekê li ber çavên gel pêk dihatin. Derheqê Îsa Mesîh de em çi dizanin? Em cihê ji dayikbûna wî kirine nûî û bi kesên ku ew pê re axiviye dizanin. Bi rastî em dikarin îroj li cihên ku ew lê geriyayî bigerin û bibînin. Şevekê Îsa û şagirtên xwe li ber gola Celîleyê bûne. Îsa ji wan re dibêje, Werin em derbasî aliyê goleyê din bin. Bi vê daxwazê ew bi keştiyeke biçûk bi sera vê dikevin. Ez vê hikayeta Îsa ku. Rêwîtiya wî ya li gel şagirtên xwe bi keştiyê ye pir hez dikim. Piraniya xwendekaran ji zaroktiya xwe ve hînî golê bûn û gelek ji wan bi xwe masîvan bûn. Dîsa jî ji ber bahoza ku li Gola Celîleyê rabû ew gelekî tirsiyan. Îsa radibe ser piyan û emir dide bahozê da ku raweste. Di wê kêliyê de bi milyaran lître hewa û av bi careke de tê birîne. Ba hêdî dibe û ava golê aram dibe. Xwendekarên wî yên tirsiyayî bi matmayîn li hev nerîn û wiha dibêjin, Ev mirovekî çawa ye ku him ba him jî gol bi gotina wî dikin?
Îsa kî ye? Ji wê dewrê bi vir ve mirov vê pirsê dikin. Xiristiyanên herî pêşiyê ji bo vê pirsê bersiveke gelekî hêjayî gotinê û zelal dizanîbû, ew kurê Xwedê bû. Lê belê em çawa bi vê yekê dizanin? Bersiveke hêsan a vê pirsê bi rêketineke ber bi behra reş e. Hezar û neh sed sal berê bakurê Tirkiyê girêdayî Împaratoriya Romayê bû. Ev herêm deriyê ku vedibû Behra Reş û ji bo bazirganiyê xwediyê potansiyeleke pir mezin bû. Keştiyên ji Behra Reş biriya Behra Sibî heta Romayê diçûn. Piştî zayînê di salên sed û dehan de kesekî bi navê Gaius Plinius Cecilius Secundus ku em wî wekî Pliniusê Ciwan dizanin ji hêla Împarator Tranius ve wekî walî li wê herêmê hat tayînkirin. Li destpêka sedsala duyemîn de di navbera salên sed û deh sed û duwazdeh û sed û sêzdehan de em rastî kesekî bi navê Plinius an jî Pliniusê ciwan tên. Plinius ne xrîstiyan bû, ew pûtperêzikî Romî bû. Ew welatiyekî Împaratoriya Romayê bû ku ji bo herêma Tirkiyaya û îro yîn wekî walî hatibû tayînkirin. Wî helbest û metnên wêjeyî yên din jî nivîsîbû. Wekî piraniya wêjevanên wê dewrê Plinius jî sûretên her nameya ku ketine destê wî muhafeze kirine. Ji ber vê yekê jî ev name ji bo me weke paceyeke ku ber bi kiryarên vî kesê girîng vedike. Plinius ne mirovekî wisa bû ku bi dil û can bixwaze Xirîstiyaniyê teşwîq bike. Nêzîkî sala sed û donzdan piştî zayînê ew di nameya xwe ya ji bo împarator de dibêje ku ew ji bo Xirîstiyanên li herêma xwe aciz e. Ji ber ku ez beşdarî mehkemeyên ji bo kesên ku Xirîstiyanî qebûl kirine nebûme ne tenê sûcên wan an jî giraniya cezayên ku li wan tên birînê her wiha derenceya guncanbûna lêkolînekê di derheqê wan de jî nizanim. Plinius jî aciz bû ku hejmara Xrîstiyanên ku di bin rêveberiya wî de dijîn her diçe zêdetir dibe. Bi pirsiyariyeke ku wî derbarê wan de da kirin, wî tê derxist ku wan kesan xwe bi nirxên exlaqî ve girêdane û, Di hefteyekê de rojeke diyarkirî beriya ku roj li bê kom dibin û pesindayînê ji Îsa Mesîhê re dibêjin û we wekî Xwedê dibînin. Dîroka nivîsandina nameya Plinius tê texmînkirin ku di nêzdîkî salên sed û deh sed û donzdan de û ev jî nêzdîkî heftê û pênc heştê sal piştî mirina Îsa Mesîh e. Yek ji îfadeyên herî balkêşên ku Plinius di nameya xwe de bi kar tîne ew e ku dema Xirîstiyan kom dibin wekî xwedayan ji Îsa Mesîh re qesîdeyan dibêjin. Bi hemû nêt û armancan ew Îsa wekî Xwedayekî dibînin.
Plinius ne Xristiyan bû, lê belê nameya wî agahiyên ku em ji nivîsên Xristiyaniyên ji sedsala duyemîn derdixin piştrast dike. Ji bo vê yekê divê em ber bi bajarê Antakyayê ve herin ku li başûrê Tirkiyeyê ye. Bajarê ku berê bi navê Antiyok dihate binavkirin û cihê serokekî dêrê ku bi navê Îgnatiyus dihate naskirin bû.
Îro kesayetê ku em wekî Îgnatiyus dizanin, serokê dêreke li bajarê Antakyayê ye û ew bajar jî ku li başûrê Tirkiyeyê dimîne. Îgnatiyus jî kêm zêde di heman demê de wekî Plîniyus yanî di salên destpêkê ya sedsala duyemîn de di demeke ku dikeve navbera salên sed û deh û sed û panzdan piştî Zayînê de Xebitî bû û nivîsên cûr bi cûr nivîsî bû. Li gorî li hevkirina gelemperîya lêkolînerên pirtûka pîroz, heft nameyên Ignatius ên rasteqîn û otantîk xwe gihandine vê roje. Ev name ji bo dêrên ku li ser rêya Ignatius bûn hatibûn nivîsandin. Ji Îzmîrê, ji Efesê, ji Tralesê û herî dawî ji Romayê re name nivîsiye. Di destpêka sedsala duyemîn de him di nivîsên Igniatus de him jî di nivîsên nivîskarên xirîstiyanan de em dibînin ku Îsa Mesîh bê îşik wekî Xwedê tê behs kirin. Ji ber ku wî Xwedê daye kifşkirin û nasîn, ew bi xwe jî wekî Xwedê tê dîtin. Xwedayek tenê heye û wî jî di şikl û cismê Îsa Mesîh yanî Kurê wî yê ku her wiha dengê wî yê ku ji bêdengiyê ber bi pêş ve derketiye de xwe nîşan daye. Hekîmek tenê heye ku Xwediyê him laş him jî giyan e. Xwedê xwe di Rebbê me Îsa Mesîh de daye der. Di van nameyên Ignatius de tiştê balkêş ew e ku ew bi rengdêrên pesindayîneka li Îsa Mesîh dike û ji wî re dibêje Xwedayê min an jî Xwedayê me. Ev yek ji bo wî û ji bo dêran nîşaneya baweriyeke bê gengeşî ye. Îsa Xwedayê min e. Ev yek ne gengeşiyek e ku li ser zelalkirina gelo Îsa Mesîh Xwedê ye an jî mirovekî wekî Xwedê ye. Ignatius vê yekê eşkere dibêje, û dizane ku ew û xwendewanên wî li ser vê yekê wê li hev bikin. Ji ber vê yekê jî ew wiha dinivîse, Îsa Xwedayê min e, Îsa Xwedayê me ye. Dema ku em pratîkên dêrên demên pêşîn dinêrin, em nêrîneke bi heman awayî di wan de jî dibînin. Di merasîmên waftîzkirinê yên Xrîstiyanên dema pêşiya ya Xrîstiyaniyê de bi navê Îsa Mesîh lawa û daxwaz dihatin kirin. Xrîstiyanên dema pêşiyê bi navê Îsa Mesîh dua dikirin. Di qesîdeyên wan de strana derheqê Îsa Mesîh de wekî cûreyeke taetê cîh digirt. Belgeyên herî kevn ê di destê me de yanî nameyên ji sedsala yekemîn ên ku Roma û Korîntê û her wiha bajarên antîk ên Yunanistanê him jî yê Tirkiyê re hatine birêkirin jî vê tevgerê nîşan didin. Bîst û yek name hene û ev name ji yên Îgnatius û Plinius kevintir in. Di navbera salên çel û pênc û sedan de hatine nivîsandin. Hinek ji van panzdeh bîst sal piştî xizmeta Îsa Mesî a li rûyê erdê yanî piştî jiyana Îsa Mesî hatine nivîsandin û ji me re qala tiştekê dike ku tenê xirîstiyan dikin. Ne em li baweriyên wan ên ku wan ji kesên din cuda dikirin binêrin. Nameyên kevn ên wê dewrê îro perçeyên pirtûka pîroz û peymana nû ne. Ji desteyên referansên di van nameyên ku li cihên cuda cuda û di demên cuda cuda de ji hêla kesên cuda cuda ve hatine nivîsandin tê fêmkirin ku xirîstiyanên wê dewrê bi dil û can bawer dikirin ku Îsa Mesîh Kurê Xwedê ye. Me ew yek dît û em şahidiyê dikin ku Bav kurê xwe şand rûyê dinê da ku bibe rizgarkerê dinê.
Ji mêj ve Xwedê bi rêya pêxemberan bi gelek rê û rêbazan bi bav û kalê me re axivîbû, lê belê di van demên dawî de bi rêya kurê xwe bi me re axivî. Xwedayê ku bang li we dike ku hûn hevalbendiyê û hevpariyê bi kurê wî û Rebê me Îsa Mesîh re bikin dilsoz û ewlemend e. Di nameya herî kevna a ji van nameyan de yanî ya ku nêzîkî sala çil û nehan ji xiristiyanan li herêma Anqerê îroyîn re hatiye nivîsandin rasterast û bi zelalî tê qalkirin ku Îsa Mesîh kurê Xwedê ye. Di vê nameyê de wiha hatiye nivîsandin. Êdî ez tenê najîm. Îsa Mesîh di bedena min de dijî. Ez vê jiyana di vî laşî de bi saya bawerî û îmana ji bo kurê Xwedê dijîm ku wî ez hez kirim û xwe ji bo min feda kir. Di nameyeke din de ku qet nebe bi qasî vê nameyê kevne, ji mirovên pûtperest re wiha tê gotin, Xwe rûyên xwe ji pûtan ber bi aliyê xwedayekî rast û zindî ve kir, da ku hûn bibin ebdên wî û hûn li benda kureyê wî yê ku wê ji bihiştê were, Îsa Mesîh, bimînin. Îsa Mesîh ew kes e ku Xwedê wî ji mirinê rakiriye wê me ji xezeba pêşerojê rizgar bike. Ji ber vê jî tê fêhmkirin ku ev yek wekî rastiyeke bêguman hatiye qebûlkirin û tê wê wateyê ku, Ew yek ji peyvên xîrsaniyê ye ku dîroka wê ji metrên xîrsaniyê yên heyî jî kemtir e. Dîroka van metran heta nêzîkî deh sal piştî jiyana Îsa Mesîh diçe. Lêkolînerên ku li ser pirtûka pîroz dixebitin wê bi îhtimaleke mezin bibêjin ku dîroka vê hê jî kemtir e. Ku tenê ji bo kêliyeke em vê baweriya xîrsaniyê ya bingehîn ku dibêje Îsa Mesîh ku rê Xwedayê qebûl bikin jî, ev nayê wê wateyê ku me esasê maneya wê fêhm kiriye. Axir Xiristiyanên dewra pêşiyê Îsa Mesîh him wekî Xwedê bi nav kirine, him jî wekî Kurê Xwedê bi nav kirine. Ev yek wekî tevlêviyekê xuya dike. Xwedê çawa dikare xwediyê kurekî be? Gelo ev yek pêkan e ku kurekî xwedê hebe? Mirov pirî caran wiha difikirin. Ku kurekî xwedê hebe wê demê divê du xwedê hebin. Xirîstiyan bi esasî behsa Xwedêyê Bav û Xwedêyê Lav ku ev Îsa Mesîh e û Xwedêyê Ruhê Pîroz dikin. Li gorî vê rewşê sê Xwedê hene. Bersiva herî sade û hêsan ev e, na. Ji doktorînên pirtûka pîroz dibe ku doktorîna herî bêguman û derveyî gengeşiyê Yekîtiya Xwedê ye. Dema ku em peyvana kem dixwînin em dibînin ku Xwedê xwe birek caran xwe wekî yek Xwedê radixe ber çavan.
Guh bide min ey Îsraîl, Rebbê me, Xwedayê me yek e.
Ez Reb im û Xwedayê we me, li dijî min dê tu Xwedayê we nebe. Ez yê herî pêşiyê û yê herî dawî me. Ji bilî min tu Xwedê tune ye.
Lê xirîstiyanên pêşê çawa hatin ser vê fikrê? Xirîstiyanên pêşê yên herî kem cihû bûn û wan bi hebûna xwedayekî bawer dikirin. Lê kesên ku li Yunanistan û Tirkiyeyê dijîn û ne cihû bûn çawa bûn? Her wiha yên ku li cihên dûr wekî li Romayê, devêran Rojhilata Navîn û li Bakurê Afrîqayê dijîn, wan jî bi yekbûna Xwedê bawer dikirin an na? Dema ku em peymana nû dixwînin em dibînin ku Xristiyanin dewra berê derheqê yekbûna Xwedê de xwediyê baweriyeke xurt bûne. Îsa Mesîh jî bi vê yekê bawer dike. Û vê yekê bi awayekî zelal hînî şopînerên xwe dike. Tenê Xwedayek heye. Ew bavê hemûyan e. Ew ji her tiştî bilindtir e û bi her tiştî re û di nav her tiştî de ye. Biya min ku çêkirina şibandinek bibe şibandina herî nêzik hewldanên zanistvanan e ku ji bo diyarkirina xwezaya ronahiyê dixebitin. Gelek xebatên zanistî nîşan didin ku ronahî qey mîna pariyeke bi hin giranî ye û dikare li tiştan bikeve. Lê belê hin xebatên zanistî yên din jî ronahiyê wekî pêleke ku dikare di heman kêliyê de li du cîhan be nîşan didin. Piştî ku zanistvan di vê mijarê de ketin xebatên giran wan wiha fikirî, Em dikarin çav li hin piştevanan bigirin û ronahiyê tenê wekî pêlekê bibînin. Em dikarin çav li hin piştevanan bigirin û ronahiyê wekî pariyekê bibînin. Ji bo ku girêdayî piştevanên zanistî yên bi destxistî bimînin, zanistvanan mehfûmeke nû ya bi navê dubendiya pêl û parî çêkirin. Her çiqasî ku ji me re fêmkirin û di mejî de afirandina vê yekê mîna tiştekî ne pêkan xuya bike jî, bi vê yekê em her du desteyên piştevanan jî wekî hev digirin. Xirîstiyanan jî dema ku li ser doktrînên derheqê Îsa Mesîh ên Peymana Nû de fikirî bûn, heman tiştî kiribûn, Erê, Îsa Mesîh Xwedê ye, erê, têkiliyeke Îsa Mesîh bi Bav Xwedê re heye. Ji bo vê yekê bi destxistina analojiyeke bêqisûr ne pêkan e, lê belê ev ne xem e û em ji qada zanistê û ji xwezayê hînî vê yekê bûne. Bi rastî hebûna tiştên ku dervê yê aşopa me ye nîşaneyeke mezinahî û nehêniya Xwedê ye. Hûn têgihiştin? Têgihiştina vê yekê ne hêsan e. Ji xwe kê got ku tarîfkirina Xwedê wê hêsan be? Kê got Xwedê mecbûr e ku li gorî teoriyên me yên bêqisûr tevbigere? Her wiha tênegihiştina me ya her tiştî di derheqê Xwedê de nayê wê wextê ku em nikarin Hin tiştên di derheqê Xwedê de fehm bikin. Dema ku Xiristiyan dibêjin Îsa Mesîh kurê Xwedê ye, heke em dixwazin wateya wê fehm bikin, yek ji gavên ku divê em herî pêşiyê biavêjin fêrbûna wateya kurê Xwedê ye û bikaranîna metafor û tarîfên wêneyekî yên Pirtûka Pîroz e. Di Peymana Kevn de bi piranî zimanekî wênekî hatiye bikaranîn. Bo mînak, di vê pirtûkê de çirûskek wekî lawê a girê gur tê dîtinê û tîrek jî wekî kurê kevaneyekî tê dîtinê. Ji ber vê yekê dema ku em di peymana nû de jî rastî zimanekî wênekî tên, em matel namînin. Di navê keyetên Îsa Mesî ên peymana nû de da ku bikaribe saloxê bi hiştê bide an jî bersiva pirsa ku divê mirov çawa bijîn bide, Îsa Mesî bi gelemperî şibandin û pênasayan bikar tîne. Di peymana nû de di derheqê darên hejîrê û cotkaran, pereyên, hûrên, windabûyî û xizîneyên veşart û eyarê şerabê û dawetan de metelok hene. Peymanan û zimanekî wêneyekî bi kar tîne da ku di fêmkirina kesayeta Îsa Mesî de alîkariya me bike. Bo mînak, tê de Îsa Mesî wekî berxê Xwedê tê binavkirin, bêguman ew ne berx e, ew peyva Xwedê ye, ew ronahiya dinê ye. Peyva kurê Xwedê ji me re têkiliyê di navbera Îsa û Xwedê ve dibêje. Ji bo lawbûnê, hebûna têkiliyeke bi bavekê re divê. Û di rewşên îdeal de ev têkilî yeke pir nêzîk û taybet e. Mirov dikare jêderxistineke wiha jî bike, bisekine em têkiliyeke cinsî ya di navbera xwedê û mirovekî de jî dikin. Lê belê di pirtûka pîroz de tiştekî wisa tune ye. Di pirtûka pîroz de îfadeya kurê xwedê tu carî tu qesta têkiliyeke cinsî bi xwe re nayîne. Îfadeya kurê Xwedê tê wateya kesê ku da ku karên Xwedê yên li rûyê erdê bi cîh bîne ji hêla Xwedê ve bi taybetî hatiye hilbijartin, hatiye lutufkirin û hatiye erkdarkirin. Di dewra berê de bi gelemperî lawan pîşeyên bavên xwe didomandin. Bo mînak ku bav cotkar bibûye law jî dibû cotkar. Heke bav dartraş bûye law jî dibû dartraş. Wekî tê dîtinê ev têkiliyeke pir nêzîk e, law mîna bavê xwe dibe. Yên ku xwedî zarokin vê yekê baştir fêm dikin newsa zarokên me bi awayekî me temsîl dikin. Û bi gelekî zelalî ji me re tê gotin e ku Xwedayê ku nayê dîtinê xwe di jiyan û kesayeta Îsa Mesîh de nîşan dide bi peyvên wî û tevgerên wî. Îfadeya kurê Xwedê saloxê têkiliya nêzîk û ebedî ya di navbera Îsa Mesîh û Xwedê de dide. Dema ku em li Îsa Mesîh dinêrin, em Xwedê, Bavê wî dibînin. Îsa xwediyê xwezaya Xwedê ye. Îsa Mesîh tiştên wisa dike ku bi tenê Xwedê tiştên wiha dike. Pirtûka pîroz vê yekê bi vî awayî vedibêje. Tu kesî tu caran Xwedê nedîtiye. Ew lawikê tekane ye ku Xwedê da naskirin, yê ku herî zêde nêzîkî dilê bavê ye.
Em qebûl bikin an na, ev rastiyek e ku baweriya ku Îsa kurê Xwedê ye baweriyeke qedîm a Xiristiyanan e. Ev yek zor e ku em bifikirin şopînerên Îsa Mesî ev yek ji ber xwe gotine, divê tiştek çêbûbe. Lê belê çi? Lê belê kengê? Û li ku derê? Dema ku em tên salasiyan piştî zayînê Îsa Mesî di nava gel de rêbertî û xizmeteke gelekî dijî de û hezkirî pêk danî. Di heman demê de rastî dijberiyeke giran jî dihat. Bi taybetî ji kesên serdest ên xwedî hukum û hêz. û ji ber vê yekê ew bo ku Îsa Mesîh tê xintengiyê wî binçav bixin rêkê pêda dikin. Ew wî didarizînin û bi rastî cezaya mirinê ya bi rêya bixaçevekirinê li wî dibirin. Ev rêbaza kuştinê ya bixaçevekirinê yek ji cezayên ji rêzê yên wê dewrê bû û li kesên ku li dijî hukm û otoritaya Împaratoriya Romayê tên dihat birîn. Kuştina wî ya bi rêya bixaçevekirinê bêyî guman e. Kesî ji vê yekê guman nedikir rêvebirên Romayê şagirtên Îsa Mesîh piştgir û şopînerên wî, kesên ji wî hez dikirin û dijminên wî, Hemûyan dizanîb ku Îsa Mesîh miriye. Ew ne tenê wî bi qaçê ve dikin, lê belê di heman demê de rimekî di koşa wî re dikin da ku dilê wî qul bikin û jê piştrast bin ku ew miriye. Pişt re şagirtên wî laşê wî ji qaçê da dixin û wî di goreke ku ji yekî din bi deynî hatiye stendin de wî binax dikin. Pişt re li pêşiya merzel kevirekî dê danînê û heta leşkerekî Romî jî li derveyî wir wekî nobedar tê hiştinê. Hîkayet di vir de xelas nabe, ya rast bi vê dest pê dike. Roja yekşemî sibehî zû, dema ku hê tarî ji erdê ranebûbû jinikeke bi navê Meryem çû goristanê û dît ku kevir ji devê merzel hatiye rakirin. Revî çû ku her du şagirtên Îsa Mesîh ên herî nêzîk, Petrûs û Yekîdim mivîne. Wê ji wan re got, Îsa Mesîh ji gorê derxistin e û em nizanin di ku de birin e. Her du şagirt ber bi gorê dibezin. Petrûs diçe hindir. Ew tenê li erdê perçeyên kincan dibîne û piştgîra ku li dora serê Îsa Mesîh bû dibîne. Wê şevê şopînerên Îsa Mesîh li ba hev bûn. Îsa Mesîh hat cem wan. Wî destên xwe ku bi zimartê de hatibû kutanê û cihê li kêleka xwe ku rîm tê re kiribûn nîşanî wan xistin. Şopînerên wî ji şabûna nizanibûn dê çi bikirana. Xwedê silametê bide we, Îsa Mesîh got. Vejîn têgihiştina me ya pirsa Îsa Mesîh kî ye bi temamî digware û ev yek ji bo şagirtên wî yên pêşîn jî derbasdar bû. Wan şahidîya vejîna Îsa Mesîh kiribûn û vê yekê têgihiştina wan şagirtan a pirsa Îsa Mesîh kî ye bi binyadî guhert. Ev yek bi rêya vejînê dîsa ji wan re hatibû eşkerekirin ku ew bi rastî kurê Xwedê ye. Lê belê baweriya bingehîn a ku Îsa Mesîh bi yektayî li ba Xwedê xwediyê meqamekî ye û îfadekirina vê meqama yektayî bi awayê lawtiya Xwedayî ji destpêkê ve diyar kiriye. Tê bawerkirin ku Îsa Mesîh ji destpêkê ve kurê Xwedê bû û ev rastiya ji serî ve li ber çavan bû. Xirîstiyanan du hezar sal berê ji vê yekê fêm kiribûn û xirîstiyan ji wê rojê û pê de vê baweriyê radigihînin. Lê belê ev yek pirseke gelekî girîng derdixole, Îsa Mesîh bi rastî derheqê xwe de çi gotibû? Îsa ji Xwedê wekî Bavê xwe behs dike. Hin caran ji bo Xwedê yek ji peyvên herî nêzîk û germ Abba, Bav, bi kar tîne. Rojekê ji kesên hazir re dibêje ku ez di hundurê Bav de ew jî di hundurê min de ye. Di demeke din de jî gelekî eşkere ragihand ez û Bavê xwe yek in. Heta ew vê yekê ewqasî bi pêş de dibê ji bo Xwedê dibêje. Xwedê ez im. Em dizanin ku gelê Îsraîlê li Misrê kole bûn. Piştre bi rêbertiya serokekî bi navê Mûsa ji wir hatin xilaskirin. Xwedê bi awayekî gelekî taybetî xwe ji Mûsa re eşkere kir û ji wî re bi navê Ez Ez im diyar kir. Daxuyaniya ez ez im ji bo cihuyên dema Mûsa tiştekî ku tenê Xwedê dikare bike bû. Bikaranîna Îsa Mesîh a vê gotinê bi awayekî berdewamî, Ez nanê jiyanê me, beriya bûyîna birahîm ez hebûm û heme, ez derî me, ez şivanê qenc im. Ez rê me, heqîqet im û jiyan im. Ji bo kesên ku bi vê termînolojiyê dizanin xwedî derketin û îdiakirina bêdawîtî û xwedatiyê ye. Îsa Mesîh piştî ku ji mirinê radibe, bi şopînerên xwe ve tê ba hev û wan ber bi rêvîtiyeke bo peymana kevn dibe. Ew bi Mûsa û hemû pêxemberan dest pê dike û di hemû pirtûk û nivîsên pîroz de derheqê wî de çi hatiye nivîsandin ji wan re vedibêje. Îsa ji wan re nîşan dide bêka çawa hatina wî ya dinyê ji sed salan berê ve hatiye texmînkirin û wa'dkirin. Li vê derê tiştê esasî û girîng ew e ku em ji vê yekê fehm bikin Xwedê Xwedayekî ku xwe eşkere û diyar dike ye. Ew ne Xwedayekî dûr e ku nikaribe bi mêr û jinên li rûyê erdê re Rasterast têkiliye dayne. Axir ew Xwedê ye, kî dikare bibêje ew bi çi dikare bike û bi çi nikare bike? Di Peymana Kevn de li ser hev di gelek hîkayetan de ev dibînin ku Xwedê bi mirovan re têkiliye datîne. Di Peymana Kevn de li ser hev di gelek hîkayetan de em dibînin ku Xwedê bi mirovan re têkiliye datîne. Bo mînak ew bi Brahîm û bi jina wî Sarayê re, bi Mûsa, Dawûd, pêxemberan û jin û mêrên ji rêzê re daxive. Xwedê bi wan re peymanekê çêdike. Ji wan re soz dide. Xwedê wehd dike ku ew ê were û di nava mirovan de bijî. Di pirtûka pîroz de bi berdewamî tê behskirin ku Xwedê dê di nava gelê xwe de bijî. Xwedê serlêdanên mirovên ji rêzê dike da ku ji wan re rêbertiyê bike û bi hin pêwirên taybet ve wan dawetê xizmetê bike. Di peymana kevn de Xwedê gelek caran dibêje ku ew dixwaze Bi mirovên xwe re be û têkiliyê bi wan re dêne. Xwedê dibêje ku ez ê werim û di nav we de bijîm. Cihê ku ez ê lê bimînim wê di nav wan de be. Ez ê bibim Xwedayê wan û ew ê bibin gelê min. Xwedê naxwaze wekî hebûneke ku tenê li asîmanan û bilindahiyên dûr bimîne. Di peymana kevn de Xwedê gelek caran wehd kiriye ku ew dixwaze were û di nav me de bijî. Em di Îsa Mesîh de bi cîhanîna vê wehdê dibînin. Bi rastî jî ew wekî ku di pêxemberiyan de hatiye wehdkirin hat li cem me. Wê demê heke Îsa Mesîh ne mirovekî taybet an jî Xwedayekî ku bi destê mirovan hatibe afirandinê be, Di vê rewşê de em ji Îsa Mesîh dipên ku ew xwedî hêz û desthilata Xwedê be jî. Gava ku ew li vir yanê li dinê bû, Îsa wê hemî başî û qenciya ku em têdigihên Xwedê di xwe de dihewîne nîşan bidaye. Bi kurtasî wî yê bi me nîşan bidaye ku ew Xwedê ye, ne wisa?
Rojekê Îsa Mesîh çû qezayeke li ber gola Celîleyê. Ewqasî mirov li mala ku ew lê bû kom bûbû ku tu kes nikaribû bikeve hundirê malê. Yekî ferç lê rabûbû anîn bawî ji ber ku nikaribûn xwe bigihînin Îsa Mesîh ew derketin li ser banê xeynî û li wir di bên de qulek vekirin. Îsa Mesîh li malekê qala Xwedê dikir û ew mal ewqasî tije bû ku îmkan tune bû tu kes were hundir. Ji nişkê ve perçeyeke banê xênî ket xwarê. Sedema vê yekê ew bû ku çend mirovan gelekî dixwestin hevalê xwe yê bi ferç nîşanî Îsa Mesîh bidin. Ji ber ku wan nikarîbû ji ber girseya mirovan ji derî re têkevin malê, wan kremî tên li ser banê xênî rax kirin û hevalê xwe tev bi doşeka wî de xistin li ber Îsa Mesîh. Hevoka pêşîna ku Îsa Mesîh ji wî mêrikê bi ferç re dibêje ev bû ku rê min, gunehên te hatin efûkirin. Li ser vê yekê yên li odeyê hezir bûn ji nişkê ve bi kelecan dest bi axaftinê kirin. Ji bilî Xwedê kî dikare gunehan efû bike? Her kes bi vê yekê dizane. Îsa Mesîh li mêrikê ku ferj lê rabûbû vedigere û jê re dibêje, Rabe, doşeka xwe hilde û here mala xwe. Li ber çavên her kesî mêrik rabû, demildest doşeka xwe berhev kir û lê xist çû, her kes di cihê xwe de metel mabû. Ji Xwedê re şikir digotin û pesnî wî didan. Îsa hezkirina Xwedê dide der. Îsa hêza Xwedê nîşan dide. Îsa xwe wekî Xwedê dide naskirin û navê Xwedê hildide. Û di dawiya dawî de ev yek wî bi rayedarên cihû re rû bi rû dihêle. Di şeva xwe ya dawî ya li vê dinyê de Îsa li dadgehekê duçarî lêpirsînê dimîne. Ew wî tawanbar dikin û jê dixwazin ku bibêje ew bi rastî kî ye. Gelo ew îdia dike ku ew kurê Xwedê ye yan na? Kesên ku Îsa Mesîh desteser kirin wî birin pêşiya Kahînê Mezin Kayafa. Kahinê mezin û konseya bilind dil dikin ku belge û piştevanan li dijî Îsa peyda bikin da ku cezaya mirinê li wî bibirin. Lê belê tu belge û piştevanan peyda nakin. Ji wî re dibêjin, Heke tu Mesîh bî, te ka ji me re bibêje. Îsa ji wan re wiha dibêje, Ez ji we re bibêjem jî, hûn ji min bawer nakin. Kahinê mezin Kayefa jê re dibêje, Bi navê Xwedayê zindî ji te dipirsim. Bibêje, tu Mesîhê kurê Xwedayî yan na? Îsa bersiva wî dide û dibêje, Erê, wisa ye. Te çawa got wisa ye?
Îsa kî ye? Mirovên bi her şiklî ji min re qala Xwedê dikin, ji min re ramanên xwe yên di derheqê Xwedê de dibêjin. Xristiyan dibêjin ku Îsa Xwedê ye. Dibêjin ku ew kurê Xwedê ye. Gelo kê vê fikrê kiriye şewan?
Îsa sê şagirtên xwe bi xwe re bir û hûrkişiya çiyayekî bilind. Li ber çavên wan Îsa xwe guhert, ser û çavê wî mîna tavê biriqî. Kincên li ser wî mîna ronahiyê çik spî bûn. Piştre ewrekî ku dibiriqî xwe li derdora wan aland, û dengek ku ji ewr dihat bi wan re axifî. Dengê ku ji ewrê dihat ji wan re wiha got, Ev kurê min e û ez ji wî gelekî razî me. Guh bidine wî.